Selamat pagi ngagai semua bala nembiak pelajar. Minggu baru kitai ba pelajar Suan Pelajar Bahasa Iban taun empat. Nya hari tu kena semilan Ogos taun dua ribu dua puluh satu kena ke hari Satu eh. uhh Kitai agi ba pelajar unit lapan tema sayauka rampa menua. sama enggau pengajar um iya nya pengajar Peransis temu baru kitai nyelai iya ka tusun pelajar kitai baka ke sehari tu um objektif pelajar um pengujung pelajar lagi um pengajar ngarap ka um bala kita um iya nya pengajar ulih meri Reti deka jaku sempama nitih ka konteks dalam teks uhh meri jaku sempama tu jaku ti udah dipelajar kitai mega ingat ka pelajar kitai yen ti udah udah suba nyelai uhh kereban bantu dikena kitai baka ka sehari tu nya kitai ka ngena aaa bup teks lambar lima puluh enam aaa udah nya lambar lima puluh tujuh sereta bup tulis mega. Jadi pengajar ngarap ka kita udah nyedia ka perengka iya ti disebut pengajar tu lagi. Ok kitai terus enggau aaa bup teks lambar lima puluh enam. Jadi sama-sama. tai muka ba lambar lima puluh enam nya alai ba teks tu iya nya um jaku um jaku ari um kepala pengajar um SK Munggu Berangan. Ba teks tu kitai uhh ulih meda dua genteran uhh dua genteran jalai kitai macha teks ti baruh tu uhh bungai jaku kitai macha teks ti baruh tu iya nya uhh jaku sempama uhh bungai jaku iya. Kitai meda genteran keterubah kitai meda genteran keterubah. uhh bacha teks eh kita bacha sama sama. Selamat pagi selamat datai aku berasai gaga ati meda sukung ari bala apai indai enggau pengajar ti udah nulung sekula ngaga taman herba tu. Kitai tu baka manuk endang sekurungan baka burung agi sepenepan endang patut besukung ngereja pengawa. uhh nya genteran ketubah uhh jaku lalau ari kepala pengajar udah nya kitai meda genteran kedua kelimpah ari nya meri pengaga ati mega ngagai pengajar bermas enggau pengajar seman seduai tu dikesemaka baka merau sama tau. naik sama landik laban ti sama nemu sereta landik ngereja pengawa. Aku ngarapka kitai sama mujur dalam semua pengawa. uhh nya ba Gentran, kedua jaku lalau ari kepala pengajar SK Munggu Berangan. Jadi iya meri besai terima kasih ngagai uhh bala pak indai enggau bala pengajar. iya ti udah aaa sama sama nulong sekula ngaga taman herba kitai berati ka teks tadi emm ba teks tu iya nya aaa teks jaku lalau ari kepala pengajar lebuh sida iya ngerami ka program iya nya. uhh ngaga taman herba. Bacha baru teks tu lagi kitai meda latih diatu kitai uhh meda latih uhh ba bagi latih kitai uhh muka ba lambar lima puluh enam uhh peda ba lambar lima puluh enam. Da ba baruh, tulis reti jaku sempama nitihka konteks dalam teks. Jadi atur iya dia, tulis reti jaku sempama nitihka konteks dalam teks. Jadi ba genteran, uhh genteran keterubah enggau genteran kedua, uhh tiap genteran nya bisi jaku sempama. Ba genteran keterubah. um jaku sempama diak iya nya baka manok endang sekrungan baka burong agi sepenepan um nya jaku sempama diak um ngaja ulang baru baka manok endang sekrungan baka burong agi sepenepan. Jadi ba genteran tu mega bisi diberi reti jaku sempama tu um reti iya diak iya nya aaa besukung lebuh ngereja pengawa aaa nya reti reti aaa sempama keterubah tu aaa pengajar orang baru reti iya nya besukung lebuh ngereja pengawa kitai terus enggau aaa jaku sempama kedua baka merau sama naik sama landik. Um Baka merau sama naik sama landik. Jadi ba um jaku sempama tu reti iya nya um sama nemu sereta landik ngereja pengawa. Okay reti sempama kedua tu iya nya. Nunjukka orang ti sama landik aaa sama nemu ngereja pengawa iya aaa nya jaku sempama lagi kita ngelis dalam bup kita eh meri jaku sempama udah nya kita meri aaa reti iya. Okey jadi ke latih pengukuh lagi pengajar ka kita ngaga aaa ayat ba lambar lima puluh tujuh. Meh kitai muka lambar lima puluh tujuh eh latih pengukuh seridi. Di atur dia tulis ayat ngena jaku pengema bepelasarka gambar. Tulis ayat ngena jaku pengema bepelasarka gambar. Um Bisi tiga gambar dia, gambar keterubah iya nya berandau Um berandau Um seduai iya benung bejaku pun ulih mega Um jaku pengawa Um pilih lagi udah nya nombor dua dia Um jaku pengawa iya Benung ngirup aaa benung ngirup dia agi ngaga ayat ngena aaa jaku pengawa nya eh. Udah nya jaku pengawa ketiga iya nya macha eh macha. Okey keterubah tadi jaku pengawa iya bechaku. um ulih mega um berandau pe ne ulih. Yak kedua gambar kedua ne ngiru um udah nya gambar ketiga macha ga ayat lagi um ngajar meri chunto nombor satu um ni gaya ayat kita. Okey. Meling seduai santi benung bejaku. Okey. Meling seduai santi benung bejaku. Ulih? Okey. Yang kedua, meling seduai santi benung ngirup ba kantin. Meling seduai santi benung ngirup ba. kantin. Udah nya nombor tiga, Aisyah menung macha bup. Aisyah benung macha bup. Okay, jadi nya alai uhh ayat tu lagi kita ulih ngena ayat kita empu mega. Tulis enggau manah, anang berumban. ya okey selamat belajar ya selamat belajar jalai um nya naka pelajar kitai um ngarap ka kitai ulih betemu baru ba tusun pelajar ke bukai mupok pengajar.